nying Yesu kende, nying Amina kende. O jochode bende oramo ni nying Amina kende. Ne, nyawagire. ma sani abed amondo sa gokinyi nanindo e ot gokinyi kenda iwinjo ka nyaka wawero thum mamit chik chung ane bathe ka iwinj gima wero o jochode bende oramo nying amina kende Koro an jachode. o jochode bende oramo ni Koro an nying amina jachode. kende Ah, Koro an jachode. ne dakichike iti sama chuori wero wer mamit ing'e ni an tinda warora onge weche mang'eny Achiko to in ema ifosa mondo mi abed e weche mang'eny Oh, jochode bende oramo nyinga mina kende. Oh, Koro mani becho na do. oh, kati dhi, kati duogo, kati duogo, kati dhi. Winji nyawagire sama wero wer mamit. Jochode bende oramo nyinga mina kende. Nyawagire, ing'e ni gimomiyo awero wer minena winjono. Jogweng' ka osechaki ochotin, Ochako chote nade? Awinjo ni sani in emiringo gi chuogi. Dhako moro nyo- nyobiro ka gokinyi. Oselwera lwera to en mano oyudo ka an jaduong' malelo. An ema koro atelo ne wi lwerruok mano dwa lwerano. Nolweri nang'o? Ilal gi chuo chuore onenigo mana e restaurant kocha cha. In aneno ko Nonena gi chuore. ilal ne gi chuore. Ne en dhako mane? Dhako malando kama to rabora to rateng'. Olando kama to rabora to rateng'. Iwinjo? Ilal gi chuore. Wuod oyo winj gima winji nyawagire gik mojoga in. Awinji. Wuod oyo bende odoyo biro manyo ka ni ilal gi wuode. Nyocha onenigo ni idhigo Kenyatta Hospital neno husband mani werigo higni higni prabich mokalo. Dak itiye gi wiyi ni in nyawagire in. Mago to mana rumors ma ji wacho. Ok ni rumors nyawagire. Yauru ka. Mago- mago Ok to ni mana- rumors. Mago to mana rumors ma ji wacho. Ne nyawagire ok ni rumors. Winj gima wacho. Iwinjo gima wacho ni? Inie, inie, maneno ka jo TV oposi ka ni in e- in e ng'at mane odhi piem e, e, e chamo oganda, oganda traf. Nyawagire. In dakitiye. Dakitiye. Dakitiye. Hmm? Dakitiye gi wiyi e gima wacho. Aneno koposi osposi gi jo citizen. In e dhako mano yombo No, e piem mar chamo kuon maliet. Nyawagiri ang'o miyo in dhako mar anjawo in? Ang'o min jawa sate in? Anjawi. Akoni ni anyawagiri. Ang'o min jawa makata donje lemo? Anjawi nade? Awacho ni anyawagire pod anuogi ni kawacho ni ang'o momin jawa makata donje lemo. Awe weche mang'eny aneno ni awarra abede gi dhako arit dalana maber to in sate in dhawo injawa. Nyawagire in ne ka in. Ne ka na record pichani ni. Ineno kaka oposi, ire dhako mano yombo. Dha ine dhako mano yombo e, e chamo kuon maliet Kisumu. Ineno gima timore ka nyawa gire. Aneno gi. Dong' ineno ma in kendo gi kitenge marateng'. Nyaka gi gimi rwake wi jwala mirwake wini. Dong' ma neno ma in nyawa gire. Idwa koni jamedia gi ofuo. Ang'o ma nitemo timo ne dhakoni? An onge gima- Nyawagiri ang'o midwaro njawa e Kenya ka in? Ang'o midwaro njawa? Nyawagiri anyisi ni ae bayo minani dwaro bayo oko ni mang'eny ni in. Ae bayo ni. We chikona wang'i sani to koro inur mos. Alero ni wechena kendo iwinjo. To aba ka pod angima. Koro iba, ineno ka oda ka ema i- adake gi jobayo. Wuogi dhi ba kama ibayeno. Wuogi. Kaw gigie. Kaw. Kaw. Wuog awuoga dhi ba. Idwaro bayo ka pod ingima. Agonyi thuolo. An sani agonyi thuolo. Dhi ba. Ka bayo romi to chieng' iduogi. Dhi ba ba kaka ineno ibayono. Ero sani dwoka gi dwol mamos. Aketi mabor manyocha aneno nawarora. Injawa gi welo in, injawa e gweng'wa, nyawa gire dhako mar anjawo in. Hey! Wan ni joma nyombo, awuoro u nyawa gire un, awuoro u.